Et ass eng ganz wichteg Debatt, déi mer haut féieren. Ech mengen, et ass scho vu verschiddene Riedner ënnerstrach ginn, 170 Nationalitéiten, mir si geschwënn um Punkt, wou d'Lëtzebuerger warscheinlech d'Minoritéit am Land sinn. Et ass also wichteg, datt mer d'Integratioun hei diskutéieren. An ech wéilt ufänken, fir all deenen, déi heihinner kommen, legal heihinner kommen, déi Wëllens hunn, sech ze integréieren, déi hei schaffen, déi eis Kultur respektéieren, eise Rechtsstaat respektéieren, hinnen och Merci soen. Et ass wierklech eng Leeschtung, et ass e Bäitrag un eist Land, au même titre wéi vill Lëtzebuerger esou e Bäitrag leeschten. An ech mengen, alles dat kënne mer begréissen. Mir begréissen och, datt d'Regierung am Prinzip wëll e Plang maachen iwwert d'Integratioun, fir dat ze favoriséieren, well et ass schonn e puer Virriedner gesot ginn, mir sollen eng Hand reechen, dat ass dat wat eise Bäitrag ass zu där Integratioun, mee den Haaptdeel vun der Integratiounsleeschtung läit natierlech bei deenen déi kommen. Dat ass eng ganz normal Saach, wann ee vun eis an d'Ausland geet, vill hunn dat der scho gemaach, hu se eng Integratiounsleeschtung ze bréngen, eng Sprooch ze léieren, sech anzefügen an eng aner Gesellschaft, eng Selbstverständlechkeet, soudatt mer vläicht vu gedeelter Responsabilitéit kënne schwätzen, awer net zum selwechte Mooss. Mir solle Konditioune schafe fir eng Integratiounsleeschtung ze erméiglechen. Den Demokratiedefizit, ech fänke vläicht domadder un, well et vun e puer Plazen hei gesot ginn ass, dee stellen ech fest hei bei der Mentalitéit vun e puer politesche Parteien, déi anscheinend awer Weeër siche fir e kloert Referendumsresultat ze ëmgoen. Dat kënnt fir eis als adr iwwerhaapt net a Fro. Mir wëllen och eng Participatioun vun de Leit hei am Land, eng politesch Participatioun, ënnert der Konditioun, op nationalem Niveau, wéi gesot, dat se d'Lëtzebuerger Nationalitéit hunn. A fir dat ze erméiglechen, ass et och net eise Wee, d'Krittäre wéi d'Nationalitéit onendlech wäit erofzesetzen, wéi et elo an engem éischte Schrëtt geschitt ass hei mat dëse Regierungsparteien, ënnerstëtzt vun der csv. Dat och kënnt fir eis net a Fro. Mir verschenken d'Nationalitéit net no 20 Joer, wann een eis Sprooch net geléiert huet. Mir setzen den Niveau vun de Sproochentester net erof, am Géigendeel, mir setzen e erop, fir datt och wierklech Leit, déi d'Lëtzebuerger Nationalitéit kréien, d'Lëtzebuerger Sprooch kënnen. Et ass och eng Fro fir eis, Wat ass dann Integratioun? Hei, wann een de Leit nolauschtert, mengt een, et géing duergoen, hei ze wunnen an iergendwéi niewent deenen aneren ze liewen, dat wär schonn Integratioun. Nee, Integratioun ass e Wee, eng Leeschtung, fir aus Verschiddenen en Ensemble ze maachen, e kohärent Ganzt. Dat ass e Wee, e Wëllen, e pluribus unum, fir sech zesummen ze fügen an eng Gemeinschaft, an eng Gemeinschaft, déi sech iwwer eng Sprooch, eng Geschicht, Eng Unerkennung vun enger Identitéit an dem Wëllen dozou ze gehéieren definéiert. Wann ech déi Definitioune kucken, déi vun der ASTI, vum Conseil national des étrangers an och virdru vun der Madame Minister hei ugeklonge sinn, dann ass dat e bëssche esou déi al marxistesch Vergaangenheet, vivre, travailler, décider ensemble. Dat huet mat u sech mat Integratioun näischt ze dinn. Wann een zesumme lieft, dann ass een nach net integréiert. Wann een zesumme schafft, ass een nach net integréiert. An decidéieren ass eppes, wat d'Auslänner a ville Beräicher souwisou hunn, am soziale Beräich, an de Sozialwalen, an de Gemengewalen. Awer de groussen Ënnerscheed fir eis ass um nationale Plang, déi grouss politesch Froen, do wou eis Souveränitéit engagéiert ass, och eis national Communautéit engagéiert ass, dat geet nëmmen iwwer. Nationalitéit. Et ass ganz kloer fir eis, datt wa Leit heihinner kommen, fir sech ze integréieren, domadder onbedéngt verbonnen ass, eis Sprooch ze léieren, an dat ass Lëtzebuergesch. Mir hunn eng Nationalsprooch, mir hunn net dräi Landessproochen, wéi elo probéiert gëtt ëmmer dat ze kommunikéieren. Mir benotzen Däitsch a Franséisch aus verschiddene funktionalen Ursaachen, dat ass historesch esou gewuess, awer eis national Communautéit huet eng Nationalsprooch, Dat ass och esou unerkannt iwwer Gesetz an dorobber insistéiere mir als adr. Wien ass da elo eigentlech betraff vun deem Integratiounseffort? Mä loosse mer ganz kloer soen, do gëtt et eng Differenzéierung, déi néideg ass. Déi Leit, déi heihinner kommen, fir hei ze bleiwen als legal Résidenten, do erwaarde mir déi Integratiounsleeschtungen. Bei de Frontalieren erwaarde mer se an ënnerschiddlechem Grad, jee no deem wat eis Gesellschaft u Besoin huet a wat si un hire beruffleche Besoinen hunn. An do wäerte mir och als adr ganz kloer Krittäre stellen an och am Wahlkampf presentéieren, wat mir eis do als Integratiounsleeschtung erwaarden. Bei de Bénéficiaires vu Protection internationale, do däerfe mer eis net verieren an der Argumentatioun. Déi Leit, déi als Asylanten heikommen, déi kréien ëmmer nëmmen en temporäre Schutzstatus. An d'Idee, D'Idee am internationale Recht vu esou engem Status ass, datt déi Leit, wann d'Konditiounen an hirer Heemecht et erlaben, mussen zréckgoen. Dat heescht, mir musse wëssen, datt déi Integratioun vun deene Leit ëmmer nëmmen temporär ass an datt eist Zil muss sinn, fir déi, dat ass och esou, wéi gesot, internationale Recht, esou séier wéi méiglech zréckzebréngen an déi Regiounen, déi hu se missen oder wëllen aus verschiddenen Ëmstänn wéi Krichssituatioune, politesch Onroue, wat och ëmmer, verloossen. Awer d'Idee ass net, datt déi kënnen ëmmer hei bleiwen. Bei de Studenten hu mer och eng gewëssen Inkohärenz hei an dem Raisonnement misse feststellen. Mir als adr hunn ëmmer gesot, mir wëlle kee Braindrein an dofir hu mir eis zum Beispill géint e Projet de loi gewiert, deen awer d'Regierungsparteie mat der Ënnerstëtzung der csv hei gestëmmt hunn, nämlech datt Studenten aus Drëttlänner op der Uni Lëtzebuerg direkt, dono kënnen hei bleiwen an eng Aarbechtserlaabnis froen, dat ass Braindrain. Csv huet gëschter eng Ried géint Braindrain gehal, si huet et awer gestëmmt. D'Regierungsparteie soen, si wären och do dergéint, si maachen awer Gesetzer an deem Sënn. Mir als adr soen, e Student aus engem Drëttland, deen erikënnt, ass eis selbstverständlech wëllkomm. Mir sinn houfreg drop, wa mer deem kënnen eng Bildung matginn, awer och do ass d'Idee, datt se zréck an hir Länner ginn, wou se méi néideg gebraucht ginn, fir déi Länner opzebauen, wéi et hei ass. Mir hu gëschter Héieren, wéi néideg dat heiansdo ass. Et gëtt och Fuerderunge fir Leit ze legaliséieren, déi illegal am Land sinn. No aacht Joer, seet de Conseil national des étrangers an engem Avis, dee mer hei virgeluecht kruten, och dat kënnt fir eis net a Fro. D'Belounung vum Illegalen ass net d'Legaliséierung vun enger illegaler Situatioun. Mat der Kultur ass et ganz änlech. Mir kréien hei gesot, Interkulturalitéit an esou weider, dat misst, mir missten eis Leit forméieren, fir Interkulturalitéit Mir mussen oppassen, datt mer eis och do net verlafen. Interkulturalitéit géing vun eis verlaangen, datt mer all Kultur als gläichwäerteg unerkennen, d'Méiglechkeet vun der Kritik verléieren. An wa mer dat géinge maachen, da si mer scho bal am Verdacht vum Rassismus. Mee nee, net all Kultur, déi hei an d'Land kënnt, ass Entsprécht deem, wat mir an eiser zivilisatorescher Geschicht an eisen Iwwerzeegunge kënnen akzeptéieren? Wéi ass et zum Beispill, fir en evident Beispill ze nennen, mam Status vun der Fra? Solle mir am Geescht vun der Interkulturalitéit do egal wat akzeptéieren? Et kënnt fir eis iwwerhaapt net a Fro. Mir hunn hei kloer Standarden an dat ass op jidde Fall ze respektéieren a mir wäerten och dorobber insistéieren. Mir erwaarden eis vun deene Leit, déi heihinner kommen, datt se sech mat der Lëtzebuerger Kultur auserneesetzen, mat deem, wat hei, wat mir kënne bidden, kulturell, an dat ass net mann. Mir géingen eis wënschen, datt mer och als Lëtzebuerger méi dorobber insistéieren. D'selwecht ass mat der Sprooch. Wann een déi, all déi Fuerderunge kuckt, déi dorëm existéieren, beim Conseil national des étrangers, bei der ASTI, da stellt ee fest, datt eng Rhetorik do ass fir d'Lëtzebuerger Sprooch, awer am Contenu dacks Fuerderungen erhuewe ginn, fir den Niveau vun der Sprooch erofzesetzen, eise Schoulsystem ëmzebauen, manner op Däitsch z'insistéieren, datt zwou Sproochen duerginn hei am Land, dat sinn der Franséisch an Däitsch, datt Krittäre wéi der Nationalitéit sollen um Sproochenniveau nach erofgesat ginn oder eng vun den zwou Sproochen, Franséisch an Däitsch, dat soll duergoen. Alles dat si Fuerderungen, déi déi Associatioune stellen, alles dat si Fuerderungen, wou d'ADR kloer Nee derzou seet. Dat ass net Integratioun, dat ass Segregatioun. Dee Wee, deen dës Regierung geet, fir verschidde Schoultypen ze maachen, fir ze soen, ënnerschiddlech Kanner brauchen ënnerschiddlech Schoulen, dat ass och de Wee vun der Segregatioun. Dat ass och de Wee, datt mer eis Kanner net méi all zesummen hunn. Et ass de Wee, datt verschidde Sproochen am Land geschwat ginn an datt mer eis ausernaner liewen aplaz eis zesummen ze féieren. Och dat ass d'Negatioun vun der Integratioun. Et ass en Ierwee an et gëtt ass och net, wéi heiansdo op der Televisioun nach virgëschter gesot ginn ass, datt do besonnesch vill Lëtzebuergesch géing geléiert ginn. Et gëtt e Minimum, wat am Gesetz virgesat ass, u Sproochen a verschiddenen Alterskategorien op engem ganz, ganz niddregen Niveau. A fir dat dann als Acquis an eisem Schoulsystem duerzestellen, dat ass eng Hybris, déi mir net deelen. Et ass ganz kloer fir eis, dat Integratiounspolitik fir eis am Land eng Prioritéit muss sinn. Datt déi Integratioun awer op engem Wëllen vun deene Leit berout, déi däerfen hei bleiwen a plangen, méi laang hei ze bleiwen, déi Kategorie, datt mir se wäerten ënnerstëtzen, wéi mer nëmme kënnen op dësem Wee, ass och fir eis eng Evidenz. Awer datt mer natierlech insistéieren, datt mer wëssen, datt mir elo als Lëtzebuerger, wa mer iwwerhaapt als national Communautéit laangfristeg wëllen eng Zukunft hunn, datt mer do keng Kompromësser maachen, dat mer insistéieren op déi Leeschtung an dat, wat déi politesch Partizipatioun ugeet, e klore Message hunn, Wien hei wëll mat decidéieren, dee mécht en Effort fir d'Lëtzebuerger Nationalitéit unzehuelen.